Helo, Fiona rydw i. Dwi'n gweithio fel chwedleuwr a dwi eisiau adrodd chwedl i chi. Mae chwedlau yn llawn o eiriau anaferol, a lot of unusual words, geiriau anaferol, felly cyn y chwedl na i dweud y rhai wrthoch chi. Ok. Brenin, king. Teyrnas, kingdom. Cawr, giant. Cleddyf, sword. Tarian, shield. Mantell, cloak. Arfwisg, armour. Arf, weapon, gwisg, clothing, felly arfwisg, armoured clothes, armour. Ac uh, i, i, i, i gloi, ysgol. Now, ysgol can mean school or ladder. And in the story, it's a ladder. Felly, ydych chi'n barod? Pant a ni. Amser maith yn ôl, roedd brenin o Gwynedd yn gawr, cawr mawr o'r enw Rita Fawr oedd o, ac roedd o'n frenin barus, barus iawn, greedy, barus. Oedd o'n dwyn teyrnasau y frenhinoedd eraill, tan roedd teyrnas y cawr yn enfawr, until the giant's kingdom was enfawr, enormous. Roedd y cawr hefyd yn tynnu farfau y brenhinoedd bach. He took their beards, ei barfau. achos roedd gan y cawr mantell y clwg, ac oedd o roi y fa- y barfau dros y mantell i creu addurniad barddol, to create a beardy decoration, cyn bo hir. Roedd Teyrnas y Cawr yn enfawr. Cyn bo hir, roedd y wlad i gyd yn llawn o frenhinoedd bychan, heb farddau, heb deyrnasau. A chyn bo hir, roedd gan Mantech y Cawr addurniad barfol hyfryd, a lovely beardy decoration, ond roedd just un bwlch bach, a little gap, bwlch bach ar waelod y mantell. Hmm, dwedodd y caw, ble gai dod o hyd i frenin gyda farf fach i lenwi'r bwlch? Roedd angen brenin ifanc, he needed a young king, felly brenin gyda barf fach, with a small beard. Wedyn, clywed y cawr am brenin newydd. Brenin ifanc, y brenin Arthur. Dyma'r cawr yn ysgrifennu i Arthur. Tyd yma, gyda dy farf, yn syth bin, straight away, yn syth bin. Pan darllenodd Arthur y neges, oedd yn anghwrtais iawn, very impolite, anghwrtais. Ond atebodd Arthur yn gwrtais. Mi ddoe, a fy marw, yn syth bin. I'll come straight away, yn syth bin, a fy marw, with my beard. Dyma Arthur yn edrych at ei farchogion, marchogion y Ford Gron, the Knights of the Round Table, y Ford Gron. Marchogion, da ni'n mynd i Wynedd. Dewch a lleddyf, sod, a tarian ac arfwisg. a phortha nhw, panta nhw, a tra oedd Arthur a'i farchogion ar y ffordd, oedd y cawr yn ymlacio yn ei lys, oedd y haul yn disgleirio, oedd yr awyr yn dawel, oedd yn gynnes iawn, oedd o'n ymlacio Tan, yn sydyn, daeth mellt, lightning, taran, ac wedyn, arogl melys, melys iawn, a sweet smell. Be sy'n bod? What's going on? gofynnodd y cawr. Mellt, taran, arogl melys. Arglwydd, my lord, dwedodd un o

Ddim yn Taran, not Thunder. Oedd y blwydd rhyfel! Mae chogion y brenin Arthur. O dir, dwedodd y caw. Ac yr ogl melus ydy'r medd hyd. Mae'r machogion y brenin Arthur yn yfyd cyn cwffio before they fight. Y medd hyd sy'n rhoi grym iddyn nhw. Gives them strength, grym. O dir, o dir, o dir, meddai'r cawl. A pan cyrraeddodd Arthur, roddodd y cawr ffidl yn y to, heb cwffio. He gave up, without a fight, heb cwffio. Rita! dwedodd Arthur. Dwi'n gallu gweld y bardd perffaith i orffen dy, dy mantell. A dyma Arthur yn gofyn am ysgol, ac roedd yr ysgol o flaen y cawr. Aeth Arthur i top yr ysgol, a gyda ei gleddyf mawr, tst, torrodd Bardd y Cawr. Roedd yn sarhad mawr. It was a great insult. Sarhad, insult. Felly, wylltiodd y cawr. Wedyn, roedd brwdw, chwerw, a bit of battle. Ond o'r diwedd, dyma'r y cawr wedi marw ar y llawr. Rhaid i ni claddu'r cawr, dwedodd Arthur. claddu, beri, claddu'r cawl. Mae o'n rhy fawr i palu twch. Dewch bob un ohonoch chi, machogion. Dewch bob un a chareg fawr, a nawn ni'n pentyrru y cerig dros ei gorff. Carreg fawr, y great stone, a pentyrru nhw, pile them up, dros ei corff. A dyma be wnaethon nhw. A wedi gorffen, roedd na mynydd mawr o gerrig, mynydd newydd yn y wlad, mynydd uchaf y wlad. Ac mae'r mynydd yn dal yna. Yr Wyddfa ydy enw y mynydd, Snowdon yn Saesneg. Mynydd uchaf y wlad.